So yn gynta, ma' angen toddi'r jam lawr, so ma' fel y hylif, a by' hwn yn actio wedyn fel y glud i roi popeth ar ben y cacen. So firstly you need to melt the jam down so it's more sort of a liquid consistency and then this will act then as the gluing agent for all your things. Uh, just make sure that you don't burn the jam, just neu'r siŵr bod chi ddim yn llosgi'r jam. Unwaith chi'n barod, peintiwch cylch ar eich bwrdd cacen, bydd hwn yn osgoi y cacen slipio oddi wrth y bwrdd. Once you're ready, paint a circle a shape on your cake board, making sure that then that when you put the cake on it won't fall off at a later time. Ok, keep it central, so cael e fe'n canolig, ac yna, fel nes i anghofio wneud, cofiwch tynnu'r papur off y gwaelod, and then make sure you take the paper off the bottom of the cake as well. Alright, so dim eisiau lot o jam, just neu siw bod chi'n gorchuddio'r top a'r ochr yn gyfan. You don't need lots of jam for this first bit, it's just to make sure that the, the, the marzipan sticks to it, so just a nice thin layer around it. And then once you're ready, okay, I've used a pre-rolled marzipan sheet, fi wedi defnyddio marzipan sydd wedi rolio yn barod, mae hwn dymach yn hawsach, Ok, neu'r siŵr bod e 'di cael ei tynnu allan yn digon o amser i osgoi fel craciau bach ond mae modd jyst tycluso hyn lan. Make sure you unwrap it early so that also you can clean up the cracks as you can see on here. Ok, so 'na gyd sydd eisiau chi wneud ydy torri o amgylch yr ymyl. Ac yna esmwyth yr ochrau i lawr and then smooth the sides down. Ok, this level doesn't need to be perfect because obviously you're going to put the icing on top of it as well. So, sdim angen i'r uh, ochr yma fod yn berffaith achos mae'r icing mynd i ar benne. So eto, ti'n bach o'r jam ar y top. Unwaith chi'n hapus, ok, mae modd i chi taclistio ti'n bach yn well na fi, you can make it a little bit tighter than me. So, yr icing nesa, A fel chi'n gweld fi'n tynnu y gwaelod lawr, as you can see I'm pulling the bottom down towards me so I can get a smoother finish and then use, cupping my hands to make sure that it gets underneath the cake. So fi'n gwneud siŵr bod ice yn mynd dan y cacen i gael yn esmwyth a hefyd yn syth. Unwaith chi'n hollol hapus, torrwch o amgylch y cacen i neu siwr bod wedyn chi gallu tacio'r eisyn oddan y cacen. Once you're happy, just trim off the edges, leaving a little extra so you can tuck this underneath the cake to give a neater edge at the end of it. Um, mae fel olwyn pizza yn well neu a pizza wheel is definitely better to use for this. A wedyn, na gyd sy'n gwneud, defnyddio'ch dwylo wedyn i ysmwth yr ochr. Make sure you smooth the sides using your hands. Wrth gwrs, mae yna llawer o wahanol ffordd chi'n gallu addurno'r cacen. Rwy'n jyst yn gwneud un bach syml un le dwi'n defnyddio wahanol torri'r i torri siâp ar y top ac yna tynnu allan yr eisyn a wedyn llenwi gyda cannoedd o miloedd wahanol lliwiau. Okay, so there's loads of different ways you can decorate the cake. I'm just using cutters here and then I'll cut out the excess icing. And all you need to do then is put a little bit of jam in and then sprinkle the hundreds and thousands. Ac yna 'na gyd sy angen ei wneud yw rhoi tamaid bach o jam miwn fel glud ychwanegol a i llenwi eich tyllau wedyn gyda'ch cannoedd o miloedd. Ar ôl taclus fo lan and then after you've finished sort of cleaning up and doing the final touches i orffen y cacen wedyn tamaid bach o ruban o amgylch y gwaelod